hreitu ah tar committee a simi treasurer tlaitu pu si uk keimah nih chairperson ka pu hreitu ka tlai lai cun bible relnak le thlacamnak ka ngei chite lai cu diin zapi dirbu tein hla zathum le sawmriat le pathum kan dilak te dir bring po ipa thangchana hla kan san ha lai cu diin bettoy chimnak sila e kan chairman si mi pu lian hnin thang sinin

IBC Senior Campus Tra si te lai. Cu diin thlachia pe nak hla kan sala i thlachia pe tu ah thangtha kan sim tu ka sapa nih thlachia pe nak in tu zing in ka program kan tong ter lai. Sile Pathian Bible kan rel hna lai. Ka min in kawmi ka mi hna nih khan an lung an ṭhung i thla an cam i ka hmai kha an kawl i an lam ṭhalo khan an i mer ahcun van khin ka run thei hna lai i an salnak cu ka ngaithiam hna lai i an ram cu ka damter lai bawipa nih Pathian thluachuah kan pe piak u sih thlacam na kan ngei lai hallelujah dotu kan Pathian bawipa do a tlak la kan dotu le bawipa zangfa a tlak la mi kan zangfa zongzal tu kan Pathian bawipa tu zin cana bawipa tar zo khen na can tha kan sai pe tu sande man din can tha kan sai pe tu nina dang na kan pe tu nang man na si cha na sin na kan ro bawipa nin thong tha ko Bawipa kan kan chung sa ka pa. Tak sa tam lo mi vialte tampi am mit lara dam lo tampi kan Bawipa sun ha vialte sung la sang ka pa. Nangma thian thlarang le Bawipa dam na kan pe than la ka pa kan sapan na vialte le na sina kan na ngai kan ni chia tan na vialte lung kan fan e tan na vialte Bawipa nangma na kan ngai thiam than la ka pa. Kan Khrihfabu Bawipa nang na kan damte hram ko sat in sana hla kan cam. Bawipa tu zin cana cang kan mami vialte a hram ta dong tiang. Nangma thian thlarau na kan tel bilo Bawipa kan Pathian. Hla kan sak mi si se Bawipa thang thabia kan thei si se thlacam na si se. Thang thana hla kan sami vialte si se Bawipa nangma thian thlarau thang na kan tel bilo Bawipa. Na thang thabia thei a ngai tu vialte dila cungah

keimah man kha ka dawt caah ka lungah lawm ngaingai vancung khua i a um kan pa na min upatnak um ko seh na pennak um cang ko seh vancung bantuk in lei cungah na duhnak king cang ko seh Pawcawmnak kim in nifa rawl kan pe ko sawh. Mi nih kan cung i an sual tikah kan ngaihthiam hna bangin kan sualnak kha kan ngaithiam ve tuah. Sualforhnak ah tel ve loin ṭhat lonak vialte chungin kan khamh tuah. Pennak nawl le lianhngannak le upatnak kha a zungzal na cungah um ko seh. Amen. Nihin Bawi Patlang Thiang ah Pathian thangṭhatṭi dingin a rak chuakmi lamhla lamna in pumhnak chungah thawngṭha ai i aa telmi nan dihlak cungah Pathian thluachuahnak a thar in tlung ko seh. Nihin hi a hleiin kan sunloihmi kum khat ah voi khat tar sunloih ni tar Sunday kan hman ni a si. Nihin caan hmangtu zong hi tar kumati upa hna nih caan a kan hman piak. A hleiin Kan pa Reverend Doctor Lal Pek Lian zong a rian tampi lakah nihin ah thawngṭha chim kho dingin kan sinah kan telpi khawh caah kan lung aa lum hringhran. Pathian nih a rianṭuannak ah hmang chin selaw thluachuahnak pe chin seh tiah thla kan campiak. Kan pastor hna kumkhat chungah minung pathum nih a kan kaltaknak caan hi kan mitthli a hul rih lo. Bia an kan phak le pulpit kan kai hin kan lungthin ah a thar in a hun chuak ṭhan lengmang i kan mitthlam le kan hnatthlam ah an aw zong a cuang, an muihmai zong a cuang i kan ngaih hi kan ngaihchiatnak hi a fak ko ti zong hi kan hngalhmi a si. hi harsatnak le thilrit chungin a kan chantu zumtu nulepa dihlak cung zongah kan lung aa lawm i hika hmun in caan hman tik zongah khan kha bantukin pastor te ngaihnak le hlamnak i ngaihchiatnak langhternak tete zong kha hun um tik zongah khan kan theithiam hram u ti zong kha nawl kan in duh fawn hna. Japan ram in rian a ṭuan liomi Pa Bawi Min nih pipu tar zohkhenhnak ca ciat ding ni a kan kuat. Kan lung aa lawm hringhran. Pathian nih a rianṭuannak lamthluan ah thluachuahpi chin ko seh tiah thla kan campiak. October thla nikhat ah khan kan pa kan dawtmi Pu Mawk Thum nih a kum kum sawm kua le kum ruk a tlinnak ni ah tulio tlangrai zawtnak in a kan thihtak ve. Suimilam pathum le pali karlak ah a cah tikah hnawhnam ngaiin fimtawlnak ca ding ah khan rian kha kan i khit i thlanlei zong ah khan tuan ah kalpi a si zapi nih nan hun theih manh lonak cung zong ah khan kan theithiam hram u tiah kan in nawl hna i tantakmi chungkhar Pathian nih amah bia in hnem hram ko hna seh ti zong thla kan campiak hna tulio ah hin ral le rai karlak ah khua kan sa i lungretheihnak tampi kan thil a rit ko. A zawmi zong sizung ah phanmi atu ahin Carson Hall Center thu ah hin oxygen pekmi pawl num i cuka ah cun minung pali an um. Cun minung panga an um cun Center One timi ah khin minung pakhat a um i a dam chammi tete zong kha an um i inn ah aa cawngmi a zawt a zual deuhmi oxygen pek haumi zong kha an um pah hna i sihmanhsehlaw hi bantuk zawtnak chungin kan i thlop tik ahhin A ṭha bikin upa nih an kan khanpiak i sibawite he i ton khawhnak lam an kan kawlpiak. Khrihfa lei tampi phaisa dih le rianṭuannak he ramkip i bawm in hi bantukin IDPS tiah an timi zohkhenhnak lei i a ṭhakahtung le Carson Hall i zohkhenhnak zongah khan felfai tein i piah khawh le i thlop khawh i zuam hna usih ti zong kan in forh ko hna. inn ah it ngam deuh loin kan him deuh lo tiah ruahnak a um si ahcun CCU sianginn ahhin aho paoh nih panh khawh um khawh a si ti zong thawng kan in thanh hna i nan sia a rem deuh lonak thil a tampi um si ahcun Khrihfabu lei ah kan in bawmh khawhmi hna um i biakinn te zong ah dor kan duh ko tiah nan ti si ahcun zeitik caan paoh ah chimh khawh le fuhpanh khawh kan si ti zong kha thawng thanh chih kan in duh hna. kan boruak sining vialte nan theih dihmi a si caah ralkap zong chun he zan he an duh paoh in an vah i mi an tlaih hna caah hin umkal zongah i ralring deuh hna usih zawtnak zong hi a dam ko rua kan timi hna zong hi anmah le mah an zawt hmanh rak i thei lo an duh paoh in rak vak ko hna i cucaah cun inn te a um i stay at home upa nih a kan suipiakmi phungte hi kan zulh rih ko hna lai ti zong kha e, thawngthanh chih kan in duh hna i kanmah tiin pakhatkhat thil harnak kan ton sual a si ahcun siaceu sin zongah keimah sin zongah chat president sin zongah khan zeitik caan paohah phone chon khawh kan si bawmh hal khawh kan si nanmah he aa pehtlaimi na lai ti zong kha thanh chih kan in duh hna Zang kan caah an kan him bik lai kan ruat kho in fimkhur tein thut diak le umkal i zuam hna usih ti zong kha nolhchih kan tu ko nihin ni ah Pathian thangthatnak ah caan a kan ton piaktu le thawngtha ngai mi nan dihlak cungah kan lung aa lum thawngthanh kan hrelh sualmi um si ahcun chairman sin kan rak thanh than ti lai cu vial cu kan thawngthanh khawh tawk a si kan lung aa lum Nihin ni kum thong ni le kum kul le kum khat October nithum ni Bethel tar caan hman ni ah caanṭha a kan petu kan Pathian min kan thangṭhat.

Caan hman ni ah lam nai ummi nulepa ule nau vialte tar zohkhenhnak inn in nan kutnem kan in tlaih hna. Bethel tar zohkhenhnak i kan mutu cu Salm sawmruk le pariat cang ruknak e te kha a si. Lungleng le umhar in a ummi kha umnak in a pek hna. Lungleng le umhar in a ummi kha umnak in a pek hna ti hi a si. Hihi kan Lai holh in a si i Kawl holh le Mirang holh ah aa dan deuh caah Lai holh tein kan lakmi siti zong kha hika hmun in khianter kan duh. Hi kan mutu te hin kum thong hnih le kum khat meithla nikhat ah Bethel tipil Khrihfabu nih tarnu tarpa minung pahra he Bethel Elder Sum timi cu rak thawk a si. Tar zohkhenhnak ah hin tarnu tarpa hi minung sawmlileng kai kan zohkhenh cang hna i nihin ni ah khua sami cu nu paruk pa paruk pahleihnih an si. Zohkhenhnak kongah fianter kan duhmi cu kan pi kan pule hna hi pum taksa nih a herhmi Mirang holh kan i hlan i nutrition, nutrition timi kha zohchih in ei le din hi kan pek hna. Hihi kan i zohkhenhnak ah a sunglei ngaingaimi si. Laimi hna caah cun inn kip ah hi kong hi kan thei lem lo i kan i ruahchih lem lo. Pi le pu mi hna kha zeitindah rawl kan pek hna lai, zeitindah kan zohkhenh hna lai timi zong hi kan thei tuk lem lo. Sihmanhsehlaw kan Khrihfabu chungah hi nutrition he aa pehtlai in fimnak ngeimi, cawnnak ngeimi hna nih zohkhenh piak in hi tirawl hna hi kan pek timi kha pakhatnak ah langhter kan duh. Ci le ai, fen le ei hna zong hi a herning in kan zohkhenh hna i ei le ding kong ah hin a bik in kan zohkhenh mi hna a si caah kum khat ah aa thla khat ah hin Kawlram tangka in ting nga in tinghra karlak hi ei le din ah kan kan dih a dangdang zohkhenhnak tel lo in cucu vun langhter chih kan duhmi a si. Kum dang ton ahcun kan pi le kan pu hna hi a bu in leng ah kan chuahpi hna i zohkhenhtu hna nih a herh an tinak hmun tete ah zohpinak, lenpinak, lungthawhnak dingah cawlcanghpinak tete kan nei ton nan tein tukum cu kan boruak a chiat tuk ruangah zawtnak kong ah siseh uknak kong ah siseh kan cawlcangpi kho hna lo innchung te ah an um cuti nu cun langhter kan duh rihmi cu kan pi le kan pu hi hika hmun ah an um tiah lungdai hnangam tein an um khawh hnga ding ca ti